Akkuma isin beektan addunyaa tana gubbaa nama lama qofa ture. Aadamii fi Hawwa alayhima salaam. Aadam jannata keessatti mukaa'ee mukaa'uu jechuun akka naannoo loqoda jimmaatii fi sikkomandootti mukaa'uu ni beektanii jiha kaan immoo beeku afaan waliigalaatiin dabbarame jechuudha. Dabbaramuu beektanii Aadam jannata keessatti dabbaramnaan rabbiin cinaacha isaa irraa gara bitaa kanaa Lafee jajallattuu meeta lafeelee cinaacha takka irraa cabsee rabbi hawaa achi baafuu ya rabbi. Tokkoffaa dubartii rabbiin biyyarraa hin uumne dhiirarraa uume rabbi. Dhiira biyyarraa uume rabbi. Dubartii biyyarraa hin uumne foon dhiiraa irraa uume. Lammaffaa bakki irraa uume bakki irraa uume mataa miti. miilaa miti. Afaan yookiin fuularraa uume yoo cinaacharraa uume. Cinaa kee jechuu ibsu. Cinaan qariibu minal qalbi. Qalbitti garuu jira. Kopheedhaa jennaan tokko dubartii tuffatu barbaadeeti. Dubartiin kopheedha jennaan nama akka miilaatti of laaluuf dubartiin kopheedha. Nama akka mataatti of laaluuf dubartiin immoo fitaa jedhe fitaa jedhe mataa gubbaa kaatan jedhe dubartiin. Kanaaf aadamii fi hawwaa gaafa uumee addunyaa kanatti as baasu rabbiin dhalli namaa Abdii tana kun isin beektan ilma namaatti kenne rabbi. Jinnii fi ilma namaa uumee ardi irra qubsiise. Malaa'ikaan samii keessa qubatti. Waan jinniidhaan walitti sheerii qabnutu jira. Wanni jinnii walitti sheerii qabnu ibaadaa rabbii qofa. Rabbiin gabbaruu qofa. Wanti ilmi namaa jinniin adda tahuun teknolojii fi saayinsii addunyaa tana bareechee addunyaa tana dagaagsuun kennama dhala namaa qofatti kennama. Kennama san immoo fiixa baasuuf qabxiin duraa guddichi ilmi namaa wal horee hormaata keessa mootiin haa bayu, aalimni haa bahu, onni haa bayu, saayintistiin haa bahu, wanni biyya ijaaru addunyaa tana gubbatti gadi haa dhangala'uuf fuudhaaf heeruma karaa godhe Rabbi. Kanaafuu ulamaa'ni wayta maal jedhan? Azzawaaju sunnatul anbiyaa.

Ta deessu, ta deessu eessatti beeyta? Haadharraa laalta fira keessa laalta. Ta deessu barbaadaa fuudhaa. Fa inni mukaasirun bikum yoomal qiyaama. Ani guyyaa qiyaamaa isinii ummata dhaadachuu ta'a jedha Nabi Muhammad. Hadiisa tokko keessa maal jedha? Sallu ala rasuulillah. Allahumma salli wa sallim.
Hadiisa tokko keessa Nabi Muhammad maal jedhan? Saffii warra jannataa dhibbaa fi digdama jedhan. San keessaa tokko saddeettamni ummata kiyya kan achirraa hafe immoo min saa'iri umam ummata kaana jedhan. Baay'inni saffii nabi ummata nabi Muhammad baay'ina saffii saddeettama godhe dhaamsa nabi Muhammad amma dhaammatan kana. Bu'uura keessa sunnaa nabi Muhammad hordofu keessa jira. fedhii ilma namaa uumamaan Rabbiin qaama namaa keessatti uume gara haraamaatti akka isiin hin baane gara halaalaatti akka bahu godhuu keessa jira. Ilmaan gaggaarii seenaa bareedduu sirraa hambiftu dhaloota addunyaa tana fayyaddu gaafa ati qabrii si liqimsite si duubatti seenaa bareedduu si dubbattee du'aa'ii si gootu hambisutu keessa jira. Gudhafeeruma keessa fasaada sinaatii fi waan adda addaa biyya galaafate biyya garagalchi kana isa balleessutu keessa jira. Hayyootaa fi ulamaa gurguddaa moototii addunyaa kanatti as baasutu keessa jira. Guyyaan har'aa

Takbiir!
Takbiir! Ergaa akkana fakkaatu guyyaa akkana fakkaatu kana irratti nu dabarsuu isaaniitiif hedduu galatoomaa jechaanii sagantaan keenya kan itti aanu sagantaa laaqanaa sila ta'eef sagantaa laaqanaa mushurroonni keenya warri